I think also culture yedu also yamixa tamixa na culture inota ane chiwest chiita chedu chiafrican zvimarights rights izvo saka vamwe vakadzi vamwe vari kuzvigamira padenga kana kuti nekukadzi akaita mari yakawanda

Vari serious.
Sei mafunga kudaro mai Niki?
Papa mukuru paakarwara paye paye dai mangari munhu asina girlfriend atiziva kuti munhu akachena akavimbika. Dai paakangotanga kunzwa nyama kurwadza akangoti i maitana ina handisi kunzwa mushe handi kuchipatara. but tichibva kuchipatara kwacho ni abva unotestwa zvinhu zvake zvese zvaakuita makatogara nese unonyasoona kuti munhu haasi panapa bau kana rudo cherudero eh, nguva yatanayo mazvano ndekunetsana chete babamukuda mm. saka inini ndauyawo kunoti ndizobvunza babamukuda hamuna chamuri kuzivawo here mimi Because ndimi hama yenyu, ndimi hama yake, ndimi munoswera naye muchitaura naye. Ah, kutaura chokwadi mainini, ini hapana zvandikuziva. Um, ndokoti musangomhanya. Baba mukuru, ini ndochita sababatanyaka, unonyatsoona kuti munhu yakufunga munhu. Because nguva chaiyo chaiyo kuti tinofara tese. Baba taneni ndiri kunyatsona kuti he is more happy ka when I'm not around. Kana ndiri around him anenge angori he is not here when I'm not there. Anenge atoi pfungwa dzake unotonyatsona kuti dziri somewhere else baba mukuru. Saka eh kana isi ndimi seshamwari yake kana muine zvamunondiziva kana kuti mukuziva kuti baba tani ane mumwe musikana zvinani kuti mugare makungondiudza ini because hazvidi kuzongere kana wakunzi chii ndo zvavapo izvizvi patoo nemabhegi nemunhu atouya kubaba mukuru
ini chandinoziva ndechekuti baba tanyangura ndozvandinoziva hapana pese patinenge tichiita mahangout tiri tese panapa basa panapa ndichandiudza baba tanya ndingotaura mai tanya mai tanya mai tanya zvekuti anzi anotaura about another girlfriend aiwa ina handizvizivi zvako
kana takanyatsogara ndinonyatsofila kuti baba tanya is not happy with the

But eh, ichi zvibaba mkuruka zvine musikana chete mukati ende musikana kana asina nhumbu irelationship itori serious ende imi pamkuruka kana mune zvamuri kuziva musiri kundudza mune muchitoroya ipapo because mune muchitoputsa papamukuru aiwa maini tondowarina hapana chandizvikuziva zvangu and musanyanya kufungira kuti kune girlfriend hakuna girlfriend handiti pamwe pane zviri kutombonetsawo zvake zvaasati andiudza ini ndinoti pane zviri kumbonetsa asi pakutaura naye ages anondiudza kuti chii chiri kumunetsa handiti ini ndichanotaura naye toona kuti tinobuda nechii ipapo

Kana hope kuti mukati memeri kumba kwenyu hamuna that situation yekuti babatanya vakatautara neni it end up in a fight imi makatautara nabatanya it end up in a fight awo pamhuna izvozvo because mumarelationship umu tinoenda kuti akutyanana kutaura neeach other because eh, tozoenda kutanyarara because hatitoda kukonza maconflict between us

maybe mukataura naye mimi angakudze zviri kumunetsa kuti ini ndakutofunga kuti pamwe haachandide haachade nezvemereji neni kana kuti ane zvinyowani zvaari kuconsider over me ini nangu ndaconsider

Unenge wapiwa kunge ghost kuvhundutsa vanhu, vanhu vanovhunduka ka. Ndasvika panapa kudhara, iwe chete ndiwe usambondiona. Ah. No, are you okay? Uchiri kurwara here?
Simba ini inotange njanji chaiyo chaiyo. And thank you Tafuma ka pane zvese zvawakaita, you are a great friend. A very great one.
Asi kureva kurwara kwemiri ini. Ndikureva kurwara kwemoyo.

zvakukanganisa mhuri yako kumba kuno
yeah. she doesn't want to see me what do you want me to do about that chapfuma akandiudza kuti haasida kutombonditerera kana undoona haasi kuda ndoita se pakadaro zvakuti andi kuzvinzwisisa mai tanya has been there for you pawakarwara she has been there every step by your side and this is what you do to her Huh? You have to make things right by her. Still one wechirume, I understand. Tinogona kuita zvakawanda wanda kunzoku. But never, never, never make any mistake by let things outside there affect kumba kwako. I know that.

Thank you. Thank you. Asi baba atanya ndazoziva zvauri kufunga. Uri kufunga mumwe musikana ke wewe?
Mwana, chimbonzi chandimbokonzeta nekudya, ndoda kudya.
Asi baba Tanya zvauri kuti hazvisi fair. Unondoita kuti ndinyarare shuwa shuwa nezvauri kundiita. Kana neni undienda towariti and eh, you just have to be honest with me.
Mm. To be honest, ichi chikafu chikunaka ichi. Wagona kubika. Baba Tani.
Sorry.
Usachinje nyaya yake ini ndine nyaya iri kunetsa panapa. Yeah? Ndiudze kuti musikana ye ndiyani ndiende ndinomuvhiringa nekumusanganisa sanganisa kwaanogara ikoko.

but unoziva zvimwe zvinhu handikuudze nekuti ndiri da kuprotect because even if i tell you the truth you can't handle it andiri saka just know kuti what i do is all to protect you let me sort this one out pandinenge ndafainika you won't have to ask you just see it please icho chikafunaka ndakuvhura restaurant ndakuti Anyways, ndanonoka basa. Baba Tani, nyaya yedu haisati yapera. Wazvinzwa? Pano apa nhasi apa sudyiwa sadza rinopisa. Kusvika wandiudza kuti chii chiri kukunetsa. I love you too. Aiwa, usatombondikisa uchindinyepera zvisina basa. Nditori serious, hauna chauri kudya nhasi kusvika wandiudza. Kani ndiri serious. Titori pamabrand fasting nhasi.
aa ah, sandinyepere ah, kana uchindida unondiudza zvese zvine zvichikunetsa
saka unongonipfuura ngo zvingandizive
Ngon, what do you want? Ndoto ndipe nguva yekutsanangura. Nguva yekunzwa zvauda kutaura yakapera kudhara. And I thought I made it clear that I don't want anything to do with you. And that you never gave me time to explain.
Yeah, five seconds.
I'm sorry. Okay, I know I hurt you and I'm very sorry.

Okay. Lily, I think Babatani is cheating on me. Ivo mambo wavunza. Eh, tavavunza. Haana kubvuma and haana kuramba. You know Babatani is smart. But if that's the case, ndoita sei? My time. Mkoma wangu. kufungidzira munhu chinhu chakashata ipapo ndo pamuri kukanganisa i mean that's a very big accusation yamuri kuita bamkuru is always there you can always ask him kuti babatanya whats up the thing is hamuna kubvunza zvakanaka i know you my sister munenge matopopota kudhara and thats not asking kana muchida kuziva munotora baba tanya mogara pasi mobvunza nekutaura navo zvakanaka kwete kutaura naye kutaura nemwana wenyu remember baba tanya is your husband and always remember mukuru kwamuri izvozvo garai muchizviziva izvozvo pamwe pacho stop pushing too hard kana vakuda vachakudzai vega all you need to do is give him time comfort him kana vachinge vaready kana vachinge vakuda vachakudzai vega kweteta zvekuvamanikidza even dainda ndiri ndiri kumanikidzwa ndaisambotaurai ndaisambotaura give him time give him space munguva comfort vachataura

It's okay. In that case, ndichataura naye paanouya nhasi. Zvikaramba, I'll try all your options. Oh, okay. It's okay. Ndichinongoziva kuti chichikuitika cause the past two days hamusi kupfara ingori low. Anyway, it's fine. Ndinotaura nawo. Ngatichiona mupi.

Amana mvura itouya izve mashuwe. Ha, mire pana panenge pari nana. Ha, very nice. Anyway, you know I'm so happy now. My friend yangu iripo, best friend yangu iripo. This is the best day ever. Oh, kana nini ndafara ndaonawo boyfriend yako.
Yeah. Anyway, rega nditore maminsa. I'm, I'm coming back. Yeah. Okay, be fast. Kwende kuoshna na baby.
Ah, si picture up there. Iri. Iri ndo picture rabuda manje. Unoriona sei batani? Ndikuita photo yake.
Kuti zviite sei futi? Ah, but mabuda tarira. Delete fo- delete fo- Ah, ah, bata nyasi ya phone yangu. Iwe. Ndine mavhile fi. And eh, ukangonditokonya, unoona zvandoita nefoto irori. Ende ndoziva kwekuriendesa. So, should respect me Yotika, I don't like you. I won't respect you. And I don't like you near her. Ndokanganisa mwana iwe. What are you trying to do?
iwe ndiri utokanganisa mwana unofunga kuti rudo rwenyu rune kwaruri kuenda tarisa atoperera but iwewe you didn't even tell her the truth kuti une mukadzi What do you think kuti pachezova chaita sei? Chinoitika between me and Dave is none of your business. Iwe. If you tell her anything, Getty, anything, I, I will swallow you. I think in your toirirana. Ende takafitana. Because we have evil hearts. Getty.
ndikangonzwa chete wati bufu kana kufunga ndiri kuti wati bufu kuvarira

Uchazo tamba nazve. Tamba ne mato yapo. Kuti utamba kuti mwana what, what the hell?
Sorry guys. I just wanted you to feel what I felt and now you know how to ndakafeel say. So you have to make it up to me. Ondibereka. Don't turn on me.

hembe dzacho makanda pasi ndiri ini ndiri kutotambudzika ndikushaya kuti chii mazano vabata nyasi mbonditarisa kana kurara tiringorara sehanzvadzi nehanzvadzi eh. pane chanyanya ushoreka here pandiri makashata Mwana mai ukatoona ndichitokubvunza wanditori serious zvikutondinetsa kana paine chida kugadziriswa pandiri ka ndogona kugadzirisa kana ndakudyisa ndosiya kudya chii chanyanya kuchinja pandiri hanzi muri kuona zvamuri kubvunza imini izvozvi makarara paipe makapirwa gotsi zvamuri kutaura mobvunza murume wenyu mopindura Kuti kuti kana achinge aripo munonge muchimukudzira izwi nekumupopotera nekumushaudha kana aenda makupinza imimi mukoti yekuita sport correction maitanya mazamu ako arembera maitanya dumbu rako rabuda kunze maitanya magaro ako madiki munogara pasi nemurume wenyu mumubvunzo kudai pane chandakudza ichikashata It's okay. Thanks for your useless information. Well, it's useless. Nay Lily, ndiwe ndiro mashura ari kuuya uko. Kana nenyadzi chaidzo hapatorina baba. I'm not confused my time. Baba tanyara kuputa mbanje kati vani doraurawo mwari singamweni vangu.

mundikwanire mazvinzwa musandiise mutumagame tukenyu twoto
enos pandakuona hangu wakamira ipapa apa kana tatomboti somebody call heaven because i think an angel is missing handisati ndamboona ngirozi ndandiziva kana kune ngirozi dzechikadzi ka but eh, uri ngirozi baby mm, boys mastatements aita akumaziva uri kudei mm, i like women anoenda straight to the point Vanessa ndokuda saka saka ndidewo
ukundidii
eh, vanesa ndido kuroora zve tobva tatochata maketa Tototi ovakisa imba yedu, totoita vana vedu. Kana kutanga ari mukomana anenge achinzi Sidi.
Kana uchiti ari musikana anenge achinzi Tanya. Mm, I like the name. Anyways, ndogara mudhora akavhurika. Saka will you do me the honors of going and make babies?

Hakuna baby anobuda pakadai.

Zvakangooma. Corruption. Uone. Solo bangu. Uone futi.
ndozvatororwadziwa but it's only for a day i'll tell you what ndikadzoka ka i'll take you out for three days straight Tungori tuchete kumafura mhepo. Baba Tanya, ini hangu ndandifunga kuti mari iyoyoka tikaendesa vana kuchikoro tosana tagadzira maschool fees in advance zvazvitori nani. Mm.
Ini hangu ndandiziva zvandirikuita but if you say so. I love you so much. I'm going to miss you. Sara mushandire.

kutomuombera chaiko kuti mutupo ndiyani muri kugona iwe motopota muchimupekera imi kana kuenda gofurei ukwani but lili kana ndichimona achifara kudai soka ndine nditori mudenga rangu ndega ndega so i wish if this could last forever this is nice Hmm? Kana ndichitoona muchifara kudai so ini ndinotofarawo. It makes vanhu vanogara nemi especially nini. Aishoka baba Tanya. Alba. Sasa. Ah. Ah. Lily, stop it. Ndakakuudza chine nawe uramba uchindikisa kudaro. Ba, maita mazuva ano musatya ndina boyfriend.

Okay, so my first question in this truth or drink yeah. game. Mira, do you say the truth or you drink? Mira, that's it. Yeah, ndana japedza tolita. Ndiyo?
Varume ndimi msikuwanza taura chokwadi. Saka ndiyo yatoipedza.
utoti varume vese zvibati
ndizvake funza first question yako actually
zvanzi two liter per day kwete per minute or second ah, ndizvako chichibvunza
okay my first question how many people have you been in love with

drink upedze mvura isi drink ino pedza pedza pedza futi titodira ino ati hausuda kutaura chokwadi pedza pedza tidira ah mvura iripo mm. right ana hausuda kutaura okay no no no no no hmm? uda kutaura ndito open drink some more

so let me just get ready ndiye wobva ndiperekedza ndiperekedza goni